Allwch chi esbonio ychydig bach mwy i fi ynglŷn â'r llyfr yma? Mae'n gasgliad o erthyglau gwahanol, os dwi'n deall yn iawn. Ydy, casgliad o ryw ugain erthygl am Gymru, am hanes Cymru, cymdeithas Cymru, hanes cymdeithasol a diwylliannol Cymru. Mae nhw'n cael eu sgwennu dros gyfnod tua deng mlynedd. Amrywio o erthyglau am Calennig neu Cylch y Mudiad Hoyw neu Cofiwn ag Adfer i'r Alban ac Ewrop, felly amrywiaeth o bethau. A sut mae'r llyfr yma'n wahanol i'r un cyntaf nathoch chi gyhoeddi? Mae'n yr un cywer i raddau, mae'r llyfr cyntaf yn rhyw ugain erthygl ar gwahanol bynciau hefyd. Felly mae hwn yn debyg iawn i hynny. Mae llawer o erthygle wedi cyhoeddi'n barod ond nifer heb, a wedyn mae yna gyflwyniadau gwreiddiol. A be dwi'n trio wneud yw dangos hanes Cymru i bobl. Be 'sech chi'n ddeud ydy'r un fath o neges neu thema sy'n treiddio trwy'r holl erthyglau yn y llyfr? Ie, wel dwi'n dod o safbwynt bod Cymru'n wlad sydd wedi goloneiddio, bod yr holl wleidyddiaeth a hanes yr iaith yn yng Nghymru yn un sydd wedi cael ei wledychu, a dyna'r safbwynt ydw i'n dod. A be dwi'n trio wneud yn yr erthyglau Gweithdai bach o hwyl hefyd ydy i dangos shwt mae hanes Cymru wedi newid a shwt mae cymdeithas Cymru wedi newid, a falle trio esbonio wrth bobl falle sy'n ddi-Gymraeg yn arbennig beth yw natur ni a pam ddigwyddodd y pethau yma. Mae yna hanes o bosib yn mynd i gael ei chreu yn yr Alban flwyddyn nesa'. Faint o effaith neu faint o ddylanwad dach chi'n meddwl mae hynna'n mynd i gael ar ddiwylliant a yr cenedlaetholdeb Cymreig mewn ffordd? Wel, mae beth ddigwyddith yn yr Alban yn mynd i fod anferthol, os ydyn nhw'n fotio ie, yn sicr. Bydd e'r fath ysgwyd twad i Gymru. Yy, dwi'm yn credu bod ni'n gallu dal rhag gymryd ddaw o hynny. Y cwestiwn mawr i Gymru ydy, ydyn ni'n mynd nôl i gyfnod yr Elisabethoedd, fel mae pobl yn dweud, sef cyfnod pan cafwyd y Deddf Aenog a'r cyfnod ar ôl hynny, pan oedd Cymru i bob pwrpas, wel, yn rhan o Lloegr. A dyna alle digwydd petai Alban yn mynd annibynnol, neu ydyn ni yn mynd i gael digon hyder i fynd am annibyniaeth yn hunan fel gwlad? Dwi'n meddwl bod angen i ni ddechrau ystyried hynny, achos beth bynnag ddigwyddydd, mae pethau'n mynd yn wahanol iawn. Yr cwestiwn mawr dych chi'n gofyn yn y llyfr ydy, Is Wales too poor to be independent? Be ydy'r ateb? Yr ateb ydy nadi. Mae'n erthygl gen i fan'na sy'n dangos mae'r hen stori yma'n digwydd 'da pob gwlad sydd wedi ymdrechu'n annibynnol. Yy, dydy Cymru ddim yn yr un sefyllfa â'r Alban, yy, felly bydd eisiau neud gwaith, ond yn sicr dw- dwi'n meddwl bod Cymru yn ddigon cyfoethog. Ar y funud, 'dyn ni'n dlawd, ond yn rhan o Brydain.